Wî ra borîtin û wî ji xewa te heno hişyar ke. Anku çawa? Tu dişê serokê zîndanê razî kê ku dijî hetiye û ji der sîfî biketin. Tu dibêjî dê xwe bi dest me ve berdet? Xwe çawa bîtin? Vêt em vê rêkê jî bi kar bînîn. Ez dê her tiştekî kem da ku bigehme armanca xwe. Merema min ji girtin û zîndankirinê tenê ew e ku Yuzarsîf xwe bi dest min ve berded. Ez neşim hedarê bikêşim ser dîrketina wî. Hindî zîndan bû Yuzarsîfî baxçe bît ya piştrast be guhdariya fermanê te nake.

Xelet e. Belê payê xelet hîn in. Demê hin daxwaza harîkariyê jê dikin. Erê hin zanin çi cudahît navbera Amonî û wan bera danîne gelê hevala? Çimkî ew jî bera wekî van henî bera. Amonî bi xwe yê bêşiyane û hinde kes wî bi ser û ber dikin. û ser vê çendê re hinê li heviyê de rojekê teware we bêt. Baş e bêje min em çi bikeyn? Pawara xwe beyne dev kê? Harîkariyê ji kê bixwazîn? Pisyar bikin. Hizira xwe bikin. Bi xwe xwedayekê dî bînin ku pêdivî bi çi nebîtin û yê xwedan şiyan bîtin.

Ew xudayê ez behecê dikim gelî hevala çi ji van kara hemiya naketin, belkî ew dijî van hemî kara ye. Û ew gelekî dilovan û xudan şiyan e.

Hey! Min vêt gel kî damînî baxivim. Çi çê bûye? Dîsa tu ji dizya xerîb bûye ve? Kareke geleke giring e. Yê giring e? Eger ew karê hosane bît, pişta xwe pey dike bi qamçiya. Baş e. Ez sî razî me. Bînin. Dihere. û paşî çê. Erê heta nikete gul axiftin û gut gut kitiyo zer sîfî bûye? Nexêr. Kabûn pîçekî behsê axiftinê tê Gotine tu çirastî ji bo nînin. Awêk carî bariyê bi amonî û perizgehê û hemî xwedawendê di Misirê nayînîn. û sererayî hin dewyar yew tirana jî bi xwe pê diket. û te çawa ev çanda zanî? Min ya gul axifnetî bûyî û ew çi cara dûdil nabît. Aşkerayî bangewaziyê diket û divê tin xelk bariyê bi xwedayekî bînin ku bi çav nahête dîtin. Bû demekî kurd guhê xwe bi da axifnetî û di ev çanda bû te ron û aşkera bît. Guhê xwe bide min nîn fêr keta. Pizra min Yozer Sêf kesekê paqij e û hemî xemawî ew e destê harîkariyê bo yê beramber dirêj ke. Her şi rojayî pê xwe avêtiya zîndana Zawêra ve, seroberê zîndanê û zîndaniya berevvaştir veyê çûy û serpêçî û nebaşî gelek ya kêmtir li hatî naf rêzê zîndaniya Dajberî no ke. Him. Baş e tu bi baweriya zîndaniya çi dibêjî. Ez hîş hindê tirsim ku ew baweriya xwe ji dest den. Bawerî? Nexêr. Tu tirsî ji ber desalatiya xwe ser zîndaniyan ne ji ber baweriya wan. Eger tu carekê tenê bersingê û zersîfê bigirî yan jî axifnekê bijî di te bi tundî siza dem. Min ev cara guhê xwe da te. Belê pacareka dî tu dê bi tondîyeh siza dan. Were, were.

Min yê zanî ku te bi nebaşî bi hesê min ê kirî li devkê de amênî. Her tiştekî hebî dikim bû merem aşnavçûna te. Tanûke min çi nexweşî negihandîne te. Belê paptinên min diviya ez te şirikê di xirab deme paş. Û baş bizane dê rojek hêtin ker bo kîna te a mezin dê giyanê te şnav betin. Evca de ez û tu bibîne heval. Hevalînî? Ji dijmin kariyê zêder tu tiştekî nabînî hindiya zê sax. Vêca bêje xwedayê xwe bila derfetê nedete min. Ser vê çendê re ez ê pêvî bim heval.

Ya hatî sera zîndanê bidet. Tu digel bet lêgeriyana we de.

Çinkî her cihekî ewî pê xwe lê dana, ew cihe ava dibîtin. Belê xatîna min. Ya ser min pêd viya ez dam pêdanê bikem ku ev rastiye nayê te veşartin. Û Yuzer Sîfî baş yê tu xwe zîndana bi ser û ber kirî û wê bûye cihê rêzgirtinê nav hemî zîndaniya de. Belê bizane Yuzer Sîf çinî neşbilî bendeyekî me jî hişk û me yê kiriye zîndanê ve da ku dubare ew guhdariya me biket û me nefirê kiriye zewîra da ku ew rojê dixweş û tena borînîr. Zîndan, zîndan, tu zanî xatîn, zîn, zîndan jêwergirtina azadiya zîndanî ne tiştekê sizayekê biçîk e û di gel hindê zîndanî karê di nenaçarkirin ku karê gelekî bi zehmet bikin. Ma ne tu zanî xatîn ev e berê di mazin ji dikênin û û karekî bi zehmet e û ev e sizayekî dijwar e em dideyne ber. Goy xwe bide min rêzdar kî da me. Ev Rukiye Xatune Züleyxay hatiye zîndana Zawê re da ku bi her bahekê hebî tim bibînît, dê mîhîn û zersîfî eşkence den û divêt ew li vê rê amade bît. Ez ez tênagihem. Bo nimune wekî kî ji corê eşkence danê? Qamçiya lê den. Min divêt ew bi qamçiya bihête êşandin. Anku min divêtin min guh li dengê axînkî twî bît.

Ewanû divêtin min bêşînin. Piçekê bihna xwe firekin gelî hevala. Ev kesê tenê di neçarin.